Jiena bniedem ma tantx inħobb nitkellem, qed tifhem. Kelli ċertu, kont qed nara ċertu tbatijiet fix-xogħol u l-ikbar inkwiet li kelli għax it-tfal ma setgħux jaraw it-tbatija li qed nara jien. Kelli persuna miegħi bħala skrivan, beda tajjeb u kien tajjeb. Imma mbagħad wasalna f'punt, mhux inkabbru l-furn biss, norganizzaw ruħna. U jiena dak kien wieħed mill-punt wara li kien wasal iż-żmien li nieqfu jiena u l-mara li ċedejna xogħol it-tfal li t-tfal jitgħallmu jagħmlu jiġifieri kumpanija torganizza ruħok bil-board meeting u hekk. Qed tifhem. Inti iswed u l-kafè? Xorta jien, dak għalija. Għalik ta' No problem jien. Problemek ma ssibx. Ehm Thank you. Pjaċir. U dal-persuna ma kienx qed jgħinna. Imma t-tfal mhux jifmu għax inti la l-oġġett ma tkunx rajtu. Ma tistax tifmu.

Hu kien qed jilbes erba' kpiepel, beda minn wieħed. U d' aħna nikbru fix-xogħol, hu jilbes kappell ieħor għax hemm bżonn, hu jieħu kappell ieħor, u aħna, u aħna rkompon, u ma kontx qed nara affarijiet sewwa. U mhux jifhmuni t-tfal, mhux għax injoranti, għax ma jafux li teżisti dik hekk, Ma jafux li teżisti, hekk. Imma kont qed tipprova jkollok konverżazzjonijiet mat-tfal dwar dawn l-affarijiet? Mela, u konna u kont anzi mmur noħodhu nagħmlu laqgħat privati xi mkien ieħor u dan jista' jgħidulok jiġifieri. Imma l-organizzazzjoni vera ma riedx jagħmilha dan għal xi raġuni tiegħu. U ried iġibna taħt saqajh. Ried iġibna taħt saqajh. Qed tifhem? U jien dik kienet tinkwitani ħafna. U kont nixrob kont nixrob id-dar. Id-dar mhux ġaħan. Inti għalhekk xi naf li kellek problema ta' xorb kull eh. minnhom. Għalhekk battu xorb ġifieri. Parti minnu hiju mela ħobba fieħu. Għax kont.
Għal ma nistax nispjegalhom. Hmm. Jekk ngħidilhom dak mhux qed jgħidu jien żbaljat. Għandhom raġun. Lilu ma nistax lilu ngħidlu u jwaqqagħni għaż-żuffjett u jitmejjel bija, anzi mhix tal-li tiġix 'l hawn. Kien jgħidlek hekk? Mela. Fil-kumpanija tiegħek?
Mela. Qalili xi tliet darbiet lili tiġix 'l hawn, imma xi nkun f'saqajh f'siequ hu. Ma jiena billi hu jaf l-iskola jiena m'għaddejtx esperjenza minn qablu ma ħadtx loans u ma mmurx bank kollox waħdi. X'tip ta' problemi kienet tikkawżalek il-fatt li kont tixrob id-dar? Meta meta kont ixrob, kont ixrob minn filgħodu? Law tibda bi ftit, kollox bi ftit. Mhux hekk?
Imbagħad dejjem iżżid għax qatt m'inti sodisfatt. U l-problema kienet ta' skandlu għall-familja. All right? Dik biss ħadt minnha dik. Skandlu għall-familja. Skandlu għal familja fl-imazin. Oh, fil-binna ta' tnejn kienu ġu jkelmuni. Hmm. Sa ma jkelmuni ta' parsin xrabu pun nitlaq il-fuq, nħalli għom għedhom, ġew jaraw li li jintlaq il-fuq. Biex tixrob?
Eh, eh nkun xrobt.
Hmm, hmm, Tnej fil-ħodu. Skandlu.
Le, fost il-ġumma. Kull-jum. Imma bat mort lub għajsejja l-lura u. Xvo, kem kont t-xrob?
Ma nafx, asna, faxem, kont nishtija bil-kaxxa, għala kont nsib id-dar. Ma kont nixrob u. Kont nixrob.
U kienu jkellmuk, il-familja kienu jkellmuk fuqa?
Jafu, ma kellhom seduzzjoni li jgħiduli.

Gidba, ma tagħmilhiex waħdek. Ma tagħmilhiex waħdek.
Għalfejn taħseb li rekorejt għax-xorb, max fis-sens il-biografija tiegħek hija waħda xejn normali, speċa waqt li qed nismak titkellem l-affarijiet kollha li għaddejt minnhom meta kellek 14-il sena taħdem il-blek li mbagħad ta' 16 u mbagħad bat kont burdnar u mbagħad ta' 17 ftaħt il-forns biex tant tagħmel affarijiet f'ħajtek li meta taħseb dwarhom Bilfors l-identità tiegħek hija infurmata minn dak kollu li għaddejt minnu, dawk l-avventuri kollha. Kif kif kont taċċetta li dak il-bniedem ikellmek hekk pereżempju? U dik kienet li tifrustrak li tajt isma' Madonna jien għamil dawn l-affarijiet kollha, dak kif kif mhux qed jifmuni dawn in-nies. Mela, jiena dawk it-tfal kienu jinkwetawni mhux hu għax dawn trabbew miegħu. trabbew miegħu. U kull one plus one li kien hemm fil-fabrika jafuh lilu minnu hmm. pa' speċi, in-numri, il-figuri, minn għandu. Mela kien kontinni għajni tonqorni li maħniġ miex insawa. Meta mort il-kor eh, emmek eh, bulebel ftaħt għajna jiktar iktar għedin biex inħazin għana. Imma daw mux miej It-tfal mhumiex miegħi. Jien qed nara. U ma stajtx inbeħħilhom sewwa għax huma kellhom trust għamja fuqu u m'għandhomx tort. Bda jinġibdu, jiġifieri hu kien mexa ħażin. Għax int fdajtu ta' raġel u mexa miegħi ħażin. Mhux fil-flus, ta' m'għandix dubju fil-flus, fit-tmexxija qed nitħattu. Fit-tmexxija. Imma noqgħod niġġieled mal-mara mhux tifhimni. Ma dawn ma nistax niġġieled, ħaqgħod niġġieled ma dawn meta ġġet mhux jifhmuni. Mhux jifhmuni, kieku fehmuni, huma kienu jkissruh mhux jien. Żgur, mhux forsi. Imbagħad, Jien ma stajtx nibqa' sejjer kif kont sejjer, niġma' ġo l-istonk u tea u nixrob, u rajt avviż tal-għażi fil-Milied u fi Frar u f'Marzu applikajt dak li ċempltlu u mort. Għall-mnha mnalla mort u għax hemmhekk tweled mill-ġdid, għamilt tlettax-il ġimgħa u tweled mill-ġdid. U ħreġt minn hemm Qisni l-ju? Qed tifhem? Qabel ma tgħidlek kif rixt, li interessani ħafna ovvjament, tista' tgħidli naqra dwar dan il-programm kif jaħdem? Programm tajjeb, fehmni, programm jien għalija programm għandu jagħmlu kulħadd. Anka minn m'għandux il-problema. Anki minn m'għandux problemi. Ħan ġew niġu anki għall-eżempju tal-futbolers u hekk. Hemmhekk m'hemmx ħaddiema barra ninħlif social workers. u driver. Il-bqija from A to Z irid isir mir-residenti. Irridu naħslu nhar ta' Tnejn. Ituk il-ġimgħa tiegħek x'inhi. Fejn se taħsel, intix kċina, intix Kulħadd għandu xogħlu. Il-post irid iżomm nadif bina, Qed tifhem? U kulħadd għandu x-xogħol tiegħu. Għandek il-ġurnata meta taħsel ħwejġek, dakinhar biss. U hekk. Qed tifhem hemm dixxiplina sħiħa. Il-bieb ta' barra ma jissakkarx. X'in jogħġbok itlaq. Hemmhekk m'intix bil-fors. Hemmhekk mur ta' xrett. U l-ewwel kmandament ta' dawn l-affarijiet kollha hu li inti taċċetta li għandek żball. Jekk inti ma taċċettax, ma tidħolx f'dan il-kmandament, tmur imkien, imkien. Li qed tagħmel ħażin tixrob. Le, inti taċċetta biex tmur tagħmel programm. L-ewwel kmandament li trid taċċetta hu x'inhu? Li jiena qed ngħix ġo żball. Mhux inti tgħid li qed tgħix fi żball. Jien irrid ninduna li jien qed ngħix ġo żball. Mela jiena għandi bżonn l-għajnuna. Issa fejn l-għajnuna mbagħad infittex fejn? Huma jaħdmu kollha xorta, il-programmi kważi. Jien ma nafx wieħed kont. Qed tifhem? Però huwa post għad-dixxiplina, ifhem.
Però id-disciplina inti ġa kellek fajtek. Ah, għalek ma dejqetni xu. Però kien hemm ħafna kitbat li. U li kont naf kemm hemm kitba ma kontx immur. Alla ħares kont naf kemm hemm kitba għax kieku ma għamiltux. Kemm kontu tikbu?
U kien jtuna l-ħin kollu ta' Ħin kollu jtulna mistoqsijiet wieħed wara l-ieħor, wieħed wara l-ieħor. Kien ikollna x'nagħmlu, għalhekk biex ikollna x'nagħmlu. Kemm ikollna l-laqgħat. Mhux biex ikollkom x'tagħmlu, naħseb. Il-mistoqsijiet x'kienu jkunu?
Mhux fuq is-suġġett ġenerali, in ġenerali.
Wissu mhux niftakar għax l-aħħar. Kien hemm xi affarijiet li tgħallimt dwarek waqt dak il-proċess? X'tgħallimt dwarek? Tgħallimt, ġifieri l-iżball li kont qed ngħix fih jien u l-iżball, is-supervja ta' moħħok. Mis-supervja ta' moħħok tgħallimt imbagħad kemm kont miexi ħażin mal-mara u mat-tfal. Li inti qas tqishom meta tkun tixrob. Għax inti tkun egoist lilek innifsek tqis meta jkollok vizzju. Int lilek innifsek. Kemm domt tisker?
Tisker, kellum sa' kem wasal tal-program. Kont snin u kont snin għadej. Eh, kont jelek snin għadej. Mela, Tħatta 66 il-program. Xen kontem mbagħad eh, u realizzajt il-program qed jiena doċanstu li għalla wieħed bħalhom mhux se jkolli għax il-ħadd flaxxija kont niddejja ngħid il-verità. Hmm. Ma kienx ikonna x'nagħmlu, kont niddejja u ġieli ħseb biex nitlaq. Imbagħad nittiet nitlaq jien qed hekk nitlaq għandi sitta u sittin meta ħa nsib ċans ħares sal-qabar imbagħad. Noqtol lili nnifsi hu u ninkwieta lil kulħadd hawn, il-familja u wara dax-xogħol kollu. U għamilt tlittax-il ġimgħa. U minn hemm ħreġt qisni l-jum. Is-suppervja kienet il-problema. Suppervja kollox, l-egoizmu kollox. L-egoizmu kienet il-problema. Mela, mela ir-rispett lejn il-familja. Intix tirrispetta l-familja li qed tagħmel qed tweġġagħhom. Qed tweġġagħhom hu. Jiena kienet golden apple l-oħra din. Dan il-mument.
U xi fissru għalik in-nies li jaħdmu l-oażi?
Oh nisa fimni kif se naqbad nispjegahom hu. Ma jafux il-missjoni li qed jagħmlu kemm hi kbira. Qed jagħmlu missjoni. Forsi jmorru għall-paga li ma jmorrux għall-paga ta. Imma ma jafux Iż-żerriegħa li jiżrgħu fejn qed tispiċċa? Min irid jagħmel programm? Għax hemm min jiġi mħabba l-Qorti biex il-Qorti jgħidlu għamilt programm, ma jwaħħlux ħabs. Imma li huma ż-żgħażagħ ġeneralment kollha, mhux kollha insomma, imma minn wkoll jiġi b'dak l-iskop. Hemm min jiġi dan. L-etajiet, ġifieri m'hemmx etajiet. U m'hemmx klassi ta' nies, mm. kulħadd. Mm. Kulħadd. Hemmhekk konna kulħadd. Kull ma konna xerba ta' xmista xirru, imma klassijiet ġifieri jvarjaw. Soċjetà kollha.
Ejja.
Kulħadd uman. Kulħadd uman. Sina medda żewġ li dit fajt, ma dik ma kontx kapaċi naliba. Dik ma libtix u. Elbitni. Qalbitni hi. Għax il-bniedem mhux perfett. Ġud tammetti m'intix perfettu.
Għandek rakkomandazzjoni għal xaħat li forsi qed jisma' li qed jaħseb biex umur jagħmlu dal-programm?
Ma jafx x'inhu jitlef biss ngħidlu. Ma jafx x'inhu jitlef għalih u għall-familja. Mhux għalik biss. Tix tkun egoist, u għall-familja hu. Id-dibatija tal-familja. Ma tkunx taf x'inti titlef. Jingħatlek mhux min għandu vizzju ta' xi ħaġa, anke bniedem normali għandu jkollu żmien ta' dal-programmi. Il-bniedem normali għandu jkollu żmien ta' dal-programmi u għandu jkollu żmien għal missjoni. Missjoni vera, eh, ġifieri mhux missjoni Ħalli jkun jaf x'hawn fil-ħajja hu. Kellha ma tapprezzax.
Mela, tlaqna?